Shwmae a chroeso tio Video Drill oedd mynediad Dais Uned 15, that's Entry Level 2, uh, Unit 15. Yeah? Um, Os ydych chi wedi edrych ar y geirfa yn barod, if you've looked at the vocabulary already, gwych, Da iawn. Yym, os na, peidiwch â becso, you can still carry on with the drill, ond mae'n well, it's better to look at the geirfa first, iawn? Fel arfer, as per usual, please peidiwch darllen o'ch llyfrau. Peidiwch darllen o'ch llyfrau. Don't read from your books as you're doing the drill, os gwelwch yn dda. Just gwrandewch, gwrandewch, listen, ac ail adroddwch, ail adroddwch, repeat, os gwelwch yn dda.

ges i from uh, unit 11, uned 11, iawn? Felly, dyn ni'n mynd i ddechrau, going to start with, drill 1, drill 1, dwi wedi, dwi wedi, dwi wedi, I have, dwi wedi, dwi wedi. Nawr, beth yw to answer? Beth yw to answer yn Gymraeg? Ateb, ateb, ateb, ateb. Dwi wedi ateb, dwi wedi ateb, I've answered. Dwi wedi ateb pob e-bost. Dwi wedi ateb pob e-bost. I have answered every email. Dwi wedi ateb pob e-bost. Dwi wedi ateb pob e-bost. Dw i wedi ateb pob e-bost. I have answered every email. Dw i wedi ateb pob e-bost. Da iawn. Dw i wedi ateb pob e-bost. Da iawn. Beth yw to read yn Gymraeg? To read. Darllen. Darllen. Darllen. Dw i wedi darllen. I have read. Dw i wedi darllen llyfr Harry Potter. Dw i wedi darllen llyfr Harry Potter. I have read a Harry Potter book. Dw i wedi darllen llyfr Harry Potter. Dwi wedi darllen llyfr Harry Potter. Dwi wedi darllen llyfr Harry Potter. I have read a Harry Potter book. Dwi wedi darllen llyfr Harry Potter. Da iawn. Dwi wedi darllen llyfr Harry Potter. Da iawn. Beth yw To see, to see. Gweld, gweld, gweld. Dwi wedi gweld, I have seen. Dwi wedi gweld, yeah? Dwi wedi gweld ffilm James Bond. Dwi wedi gweld ffilm James Bond. I've seen a James Bond film. Dwi wedi gweld ffilm James Bond. Dwi wedi gweld ffilm James Bond. Dwi wedi gweld ffilm James Bond. I have seen a James Bond film. Dw i wedi gweld ffilm James Bond. Diane, Dw i wedi gweld ffilm James Bond. Gwych. Nawr, beth yw to eat? To eat. Bwyta, bwyta, o bita, bita. Um, I'm going to say bwyta for this drill, iawn, bwyta, iawn, bwyta. Dwi wedi bwyta, I have eaten. So bwyta, to eat, dwi wedi bwyta, I have eaten.

Nawr, beth yw to be? To be or not to be? Bod. Bod. Bod. Bod. So, do we wait? So, bod is to be. I have been. Do we wait i bod? Do we wait i bod? Do we wait i bod yn y gwaith? Do we wait i bod yn y gwaith? I have been in work. Do we wait i bod yn y gwaith? Dwi wedi bod yn y gwaith. Dwi wedi bod yn y gwaith. I have been in work. Dwi wedi bod yn y gwaith. Dwi wedi bod yn y gwaith. Da iawn. Dwi wedi bod yn y gwaith. Gwych. So dwi wedi bod, the positive. I have been. Iawn? So nawr, dyn ni'n neud yn y gyddol. We're doing the negative, dyn ni'n neud yn y gyddol, iawn. Dwi ddim wedi. Dwi ddim wedi. Dwi ddim wedi. So we just put a ddim after the e, iawn? Dwi ddim wedi. I haven't been, iawn? I haven't, iawn? I haven't. Dwi ddim wedi. Beth yw to play yn Gymraeg? To play. Chwarae. Chwarae, chwarae, potato, potatoes, dim ots. Dwi'n mynd i ddweud, I'm going to say, Chware. Chware. Iawn? Dwi ddim wedi chware golff. Dwi ddim wedi chware golff. I haven't played golf. Dwi ddim wedi chware golff. Dwi ddim wedi chware golff. Dw i ddim wedi chwarae golff. I haven't played golf. Dw i ddim wedi chwarae golff. Da iawn. Dw i ddim wedi chwarae golff. Da iawn. Beth yw to sing? Canu. Canu. Canu. Da iawn. Dwi ddim wedi canu karaoke. Dwi ddim wedi canu karaoke. I haven't sung karaoke. Dwi ddim wedi canu karaoke. Dwi ddim wedi canu karaoke. Dw i ddim wedi canu karaoke. I haven't sung karaoke. Dw i ddim wedi canu karaoke. Da iawn. Dw i ddim wedi canu karaoke. Da iawn. A beth yw to be? Chi'n cofio to be? Bod. Bod. Bod? Dwi ddim wedi bod yn Las Vegas. I haven't been to Las Vegas. Dwi ddim wedi bod yn Las Vegas. Dwi ddim wedi bod yn Las Vegas. Dwi ddim wedi bod yn Las Vegas. I haven't been to Las Vegas. Dwi ddim wedi bod yn Las Vegas. Da iawn. Dwi ddim wedi bod yn Las Vegas. Da iawn. Beth yw to swim? Beth yw to swim? Nofio. Nofio. Nofio.

I haven't swum in the Caribbean. Mae'n drist. Dwi ddim wedi nofio yn y Caribi. Da iawn. Dwi ddim wedi nofio yn y Caribi. Da iawn. Gwych. Felly, those are the negatives, iawn. Dwi wedi, dwi ddim wedi, iawn. Nawr, dyn ni'n neud y cwestiwn. We're going to do the question nawr, iawn. So, have you? Have you with ti, iawn? So, wyt ti wedi, wyt ti wedi, wyt ti wedi, have you, wyt ti wedi, wyt ti wedi. Iawn? Felly to have, yn Gymraeg, to have. Cael, cael o cael, cael o cael, iawn? So, Wyt ti wedi cael brecwast? Wyt ti wedi cael brecwast? Have you had breakfast? Wyt ti wedi cael brecwast?

Ymddeol, ymddeol, ymddeol. It sounds like ymlacio, to relax, ymddeol, ymddeol, to retire. Iawn? So, wyt ti wedi ymddeol? Wyt ti wedi ymddeol? Have you retired? Wyt ti wedi ymddeol? Wyt ti wedi ymddeol?

Beth yw to play bingo? Chwarae bingo. Chwarae bingo, like chwarae golf, chwarae bingo. So, chwarae bingo o chwarae bingo. Chwarae bingo. O'i ti wedi chwarae bingo? O'i ti wedi chwarae bingo? Have you played bingo? O'i ti wedi chwarae bingo? O'i ti wedi chwarae bingo? Wyt ti wedi chwarae bingo? Have you played bingo? Wyt ti wedi chwarae bingo? Da iawn. Wyt ti wedi chwarae bingo? Da iawn. Beth yw tired?

er, yw nac ydw. Nac ydw. So nac ydw. Nac ydw. Nac ydw. No, I am not. Nac ydw. Nac ydw. Da iawn. Gwych. Da iawn chi. Da iawn. So you've learnt there, dwi wedi. I have. Dwi ddim wedi, dwi ddim wedi, I haven't, and wyt ti wedi, wyt ti wedi, have you. Iawn? Drill olaf, last drill, drill 2, iawn? Dyn ni'n mynd i adolygu, we're going to revise the Casey, Casey. Iawn? I had Casey, Casey. Iawn? Felly,

Ces i lyfr arall. Da iawn. Ces i lyfr arall. Remember, oh, mae treiglad meddal yn neis. There's a lovely treiglad meddal ar ôl ces i. Iawn? So, ces i lyfr arall. Iawn? Peidiwch o becso am y treiglad. Don't worry about the mutation. Just gwrandewch ac ail adroddwch. Iawn? Felly, Beth yw letter? Llythyr. Ces i lythyr arall. Ces i lythyr arall. I had another letter. Ces i lythyr arall. Ces i lythyr arall. Ces i lythyr arall. I had another letter. Ces i lythyr arall. Da iawn. Ces i lythyr arall. Da iawn, da iawn. Ces i gerdyn arall. Ces i gerdyn arall. I had another card. Ces i gerdyn arall. Ces i gerdyn arall. Ces i gerdyn arall. I had another card. Ces i gerdyn arall. Da iawn. Ces i gerdyn arall. Da iawn. O, a wedyn, ces i ddiod arall. Ces i ddiod arall. I had another drink. Ces i ddiod arall. Ces i ddiod arall. Ces i ddiod arall. I had another drink. Ces i ddiod arall. Da iawn.